Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Allez hop, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of an dat maache mir och hei mat CL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien. Net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten!

Seichen Premium Figure Collection geet och ëm déi 60 Euro. Mir hate lescht Kéier wierklech jo gutt Puls awer mat eisem Kolleg hei. Ech wäert Iech herno d'Kaarten demonstrativ dobäi leeën. Déi Këscht geet wéi gesot ëm 50 Euro. Gesinn och erëm wat hei dran ass. Mir dréinen d'Këscht natierlech eng Kéier ëm.

Sculpt Figurin, Collection Pin, 65 Sleeves, dat genau déi nämmlecht si wéi lescht Kéier. Dat heescht am Fong, wann een déi Sleeves wëll hunn, ech kéint se engem ginn, well ech brauch se och net dräimol oder zweemol, besser gesot, 11 Päck, déi 11 lescht Päck vum Projet an eng Codekaart fir iech, déi TCG Live kënnen a wëlle spillen. Eng leschte Kéier, wou ech eng Këscht hei opmaachen vum Projet an da wäert ech bëssen och wärend dësem. Video géint der Schluss esou erziele wéi et viru geet mat de Projeten. Op dëser Plaz awer eng Kéier en décke grousse Merci un alle Reservoire déi eis déi bal 15 Video wou net souguer 16 Videoen erméiglecht hunn an och déi déi hei Produkter eis op d'Säit geluecht hunn an dat mer déi och flexibel do konnte siche goe well si déi mer wollten. Ech recommandéieren iech et nëmmen, kaaft och vläit méi lokal. An ënnerstëtzt si och. Ech weess, vläit sinn d'Präisser heiansdo eng kleng Grémmel méi héich, mee gleeft mer, de Reservoir ass och net einfach fir déi Produkter mat ze kréien, well Dir wësst, wéi am Poppelmarché déi ganz Scalper-Geschichte sech entwéckelt hunn iwwert d'Joren. An ech mengen, déi Tëschhäll geet schonn e gutt Stéck besser op wéi d'lescht Kéier, hunn ech vläit d'Gefill. Well da kritt Der einfach ee Scotch op deen dra macht, e bessert Gefill wéi d'lescht Kéier, ech weess et net. Ech muss awer zouginn, Freund, Hei schon d'Kamera em gefilmt vun no hei. Geet och hei eng Kéier et ass just neutrale bloe Background, hellbloe Background. An da kucken mer eis de Spaass hei un, de gudde Plastik dee mer natierlech op den aner Plastik leeën.

Wii? Muss awer bësse färt de ganz déi bleift knapps stoen also déi ass jo eng Kéier bësse eng Fënster opmaan an op fëllt Dir gesitt schonn d'Fënster opmaan a fält se ëm. Do ass eise Kolleg hei déi sech och kënnen hei bettelen. Ech weisen lech och eng Kéier esou déi kënne sech hei dat dat geet souguer ech weess net ob Der erkennt ech hunn d'Schwäert grad a seng Schnëss Schnuff pardon gesat. Ech kéint se esou opstellen denken ech. Da bleift bleift e vläit stoe, wie weess. Déi bleiwe mol schéi bäinee stoen. Dann och hei erëm d'Sleeves wéi leschte Kéier genau dat nämmlecht. Haut kënne mer se esou gedréint loossen. Dann huelen ech hei déi 6 respektiv 5 Päck eraus, kucken eng Kéier natierlech erëm 3, 3, 3, sinn mer op 9, 11 an 12. Déi leeë mer eis heihinner an dann huelen ech dat schéinst. Moin, dat schéinst aus der Këscht eraus séichen wie nees och fir iech fir d'éischt hei dann d'Promo Kaart déi ech dës Kéier bësse méi erof liewen mei méi Action hunn jo bësse méi Betrieb séichen wie als Shiny Kaart fannen ech och eng ganz schéin Centering hu mer no vläit nach net gekuckt ah deen ass bësse méi schlecht wéi lescht Kéier bäi der Zamazenta Wie Këscht mee dat do ass wierklech och eppes fir déi do an engem gudde Grading ze kréien Ass eng Saach vun Onméiglechkeet. Ech si frou wann ech Promokaarten hunn an der wësst ech hunn et och op Youtube en plus an ech giff och einfach zur Feier des Tages hei dann déi zwou Promokaarten bäinee leeën déi de Projet dann och ofschléisse wäerten. Da giff ech soen, jo et si erëm fir Mutten an hunn d'Intro gutt gemeet, kënnt Mutti elo dat dann Tëtt opzekréien, e bësse ronderëm geschwat, 11 leschte Paak vum Projet.

Projeten mat iech hei um Youtube Channel, bësse méi oldschool, dat heescht fir iech vläit elo net sou interessant, mee et gëtt deier, et gëtt richteg deier. A mir maachen da elo den zéngtleschte Pak op, well elo deels mer schonn éischte Pak, éischte Pull, éische Hit gezunn hunn. Kucke mer mol op eis Séichekëscht eis nach hei Freed bréngt, Bladenergy, Luxio, Metang, Chaemin, Young Goose, Sherbabi,

Äh, de Mike spillt gaer gudd, hä? Huet natierlech déi lescht Zäit och net souvill Zäit gehat. Ass net einfach wann een ufänkt mat schaffen, ech weess et selwer. Et gëtt leider net besser wat dat ugeet. Da sidd der frou, wann een eenzele 10, 15 Minutten Zäit huet fir Videoen ze man an der Welt ze weisen, dir lieft awer nach iergendswéis. Mee et, also Jetpack fir Hits, äh, kéint vill méi schlecht lafen. Kucke mer mol wat am linke leschte Pak.

Et leeft richteg gutt als Ofschlossprojet. Et ginn déi Leit och mol belount, déi de Projet vun Ufank bis zum Schluss matgekuckt hunn. An ech hoffe mol, dat ech nach Plaz genuch hei hannert hunn. New Vue, oh eng cool Kaart. Sou, wat hat mer gesot, dat do misst mam Aart lech gepaakt sinn. An ech soll eng Kéier vun hannen, vun hannen no vir zielen. Mol kucken, ob mer dat hikritt hei mat iwwer 30 Joer. Baut een of mam Alter, wësst der dat, Kanner, ne?

Muss natierlech och hei ze sinn. Äh, wollt ech schon Pack. Wollt ech, hei, ech wollt och schon den nächste Pack opmachen, aber schon einfach bei die falsche Seite gekommen. Nein, das muss dann der siebente letzte Pack sein. Ihr könnt dann keine Lucky Seven verhalten, oder nicht? Et voilà, der Code fir Iech. Ech hoffen, Dir kritt se gelies an da geet de Spaass hei virun.

Wéi séier deet de Buttek do ëmfällt. Gefällt jo, ass richteg schéin, esou Rainbow Unicorn méisseg. Nee, net dat ech e Fan vun esou Saache sinn, mee dat ass och einfach Keldeo ass Keldeo. Ass och e Pokémon deen ech net erlieft selwer an der Spillrei. Hoffe ech emol dat nächst Joer do e Remake mol vläit kënnt. Ass wierklech mat Smash Kick. Eng ganz schéi Geschicht. Ech kann Iech och just soen, duerch Pokémon Go hunn ech de Kelly och kennegeléiert. Well dat einfach dunn eng Pay-to-Win, Pay-to-Get äh, Aktioun war. A mir maachen dann den sechsten Artefaakt hei op. So, den nächste Code fir Iech. Et si bësse grad och nostalgesch, wat de Projet ugeet. Mir hu ganz vill gemeet.

Mee déi Kaart hei feieren ech fir d'Kollektioun definitiv. Sou. Nächste Pack, nächste Chance, dat misst dann déi 5 leschte sinn. Ech freet mech wierklech dann och an der leschter Folg schnell eng Kéier hinzekréien. Iech da manner ze well gemengt, dir hätt den Design probéiert, Iech da manner ze, no ze kafen. Curator, Doktor, Energy Switch, Potion, Baron, Corpich, Energy Search, Cypher, Leon am Reverse. Oh, et gëtt richteg geil hei. Richteg béis Pikachu. Richteg, richteg schéin. Ech meng, déi Kaart mat effektiv och nach net. Dat als leschte Pull. Boah, richteg béis. Ass en plus keng Galar Gallery, mee dat ass einfach déi 160 Kaart vun 159, mee et ass wierklech eng ganz schéi Kaart. Pikachu mam X-Belt gesi mer hei. Dann äh, vum DLC dat Geescht Planze-Pokémon, wou ech dat weess, wéi dat ëmmer heescht. Hei gesi mer nach den äh, ja, Pass dran dobäi, äh, mam Schwert haut. Den äh, Séiche mat dobäi. An hei misst nach den Uru Uranulwo Uso sinn erreecht. Also do sinn DLC-Geschichten, déi do Kaart feieren ech richteg. Dat ass en Highlight, dat mer déi nach hei zéien. Sinn ech richteg frou driwwer. Boah, dat do geet wierklech grad un meng Substanz. Dat ass richteg feier haut. Richteg béisen Ofschloss.

Star Kaart hu mer elo bësse falsch geskippt, well mir si bei der Séichen Këscht, mee d'Samazenta Kaart vu leschte Kéier läit jo och hei dobäi. Ass awer cool dat mer déi dann och nach zéien an esou en Deck vläit ze spille kéint interessant sinn. Sou, zweetleschte Pak, zweetlescht Chance. Fir vläit eng Goldtaax, vläit och net. Mir gesinn dat elo hei am Projet. Ech hoffen an ech freeë mech drop, wann Der vläit e bësse kënnt och Feedback eng Kéier hannerloossen. Dir hutt jo dann och elo de Projet, denken ech, ganz verfollegt. Wéi Iech de Projet gefall huet, dat als Freet op mengem Commentating. Nodeem ech e bëssen eng Paus hat, war ech e bësse méi motivéiert.

Deen ech dann guet gescriptet fir déi hei Këscht als Ofschloss ze huelen an zéischen. Leschte Code fir iech. Dir huet ganz vill Coder krut, do si mer mer gnädeg mat iech. An da kucke mer eng Kéier zesummen, wat mer am leschte Pak vum Projet zéien. Unlicht, Luxio, Trekking Shoes.

Mä et ass awer dann e schéine Projet, e schéine scripted Ofschloss fir eis Stolhelden hei, fir dann déi Stol-Energy-Kaart ze zéien. An hol. An da war et dat fir dëse Projet, wou ech da elo eng Kéier e bëssen den Ofschloss maache mat iech. Et war e Projet mat 15 Folgen, deen erëm sech definitiv gelount huet fir mech an och fir iech. Wéi gesot, nach eng Kéier grousse Merci un de Reservoir, mee och grousse Merci un iech, déi dee ganze Projet verfollegt hunn. Ech hunn dat bësse sou suivéiert. Pro Folg, pro Episod hat ech awer sou ëm den Dréi bal 15, wann net esouguer 20, 20 Leit, déi sech dat ugekuckt hei hunn. Dat wäert scho bal déi ganz Pokémon-Community sinn, déi sech do hannendrun Verstoppt huet. Dat lount sech fir mech an dat ass och emol eng Zuel, ech soen der emol éierlech, wann ech 10 bis 15 Leit hunn, déi dat hei am Land nokucken, dann ass et e gudde Paart gewiescht a méi brauch ech net am Wikipedia-Tour. Dir wësst jo, dat ech dat hei als Hobby maachen an net op monetär Basis. Et war awer, mengen ech, fir mech emol fir eng länger Zäit dee leschte Projet, wat dat ugeet, betreffend elo rezent an nei Kaarten. Aus dem einfache Grond, well ech bësse mat der Generatioun 9 meng Problemer hunn, ech mat deene Kaarten net all ze frou sinn an ech wäert mech bësse elo an den nächste Méint a Wochen a vläit och Joeren op méi crazy Saachen soll spezialiséieren hei um Youtube-Channel, nämlech mat Retro-Kaarten. Dat heescht, Fir iech gëtt et flott, fir mech och, ech wäert bësse sou Kandheet Vibes dran hunn. Mee wou et net sou flott gëtt, dat ass fir mäin Kolleg hei, mäi Portmonni. Do sinn nach genuch, jo meng Impfkaart op plus gesäit een och, do sinn nach puer Suen dran, mee dat wäert d'nächst Joer net méi de Fall sinn. Ech mengen da ginn ech freet, dann gëtt et eekleg. Eekleg fir mäi Portmonni, net eekleg fir iech. Et wäerte Projete sinn, déi vläit elo net iwwer 15 Folge méi ginn, mee et ginn eis dann do esou Projeten à la ee krasse Part oder vläit dräi bis véier maximal. Mee ech denken, esou esou Projete wéi Evolutions, e Set vun 2016, wat elo scho siwe Joer dann och, pardon, aacht Joer huet, wat ech d'nächst Joer emol da wäert opmaachen, wat ech jo iwwert e Joer schonn hei leien hunn, wou mer wierklech Flashbacks wäerten hunn, dat ass e bësse esou eng Aart Kompensatioun, wëll fir d'Generatioun eent, Päck. A Kaarten ze kréien ass schwéier, hunn ech schon eins sou gemeet bäi Streameren, mee fir dat selwer op d'Been ze stellen gëtt schwéier. Da wësst der e bësse wéi et viru geet. Et gi vläit manner Videoe vu mir, ech denken de Mike an och den Dino oder Luca oder vläit Lachs ginn nach am Ugank op Besuch. Well déi Trichséiere Praner Leit déi ech erwähnt hunn si schonn elo do. Déi wäerten dann och vläit nach den een oder anere Video erausbréngen. A wann et nëmme Shorts sinn, déi den Dino jo mécht, déi mussen och sinn. An alles an allem denken ech, de Spaass geet hei Mann der Fiere. Ech soen Iech awer Merci, datt der 15 Folge mei no gekuckt hutt. Et gëtt nach eng Kéier Part. Hei vun der Gemeet, dat gëtt dann och sou en Eeprachtprojet, wou ech dann eng Kéier alles weisen, wat d'Geller egal hu. Ok, dann och eben déi Promokaarten. Ech blenden déi eng Kéier an. Mir hunn iwwer 15 Folgen keen, keng Goldkaart gezunn an dat gëtt deier fir mech. An déi ginn och, also nächst Joer wäert ech mer wierklech dann mol och zu Geller Gallery an Trainer Gallery Kaarten alleguer nokafen. Da sinn ech bal e Joer domat beschäftegt. An kënnt vläit fir Ouschteren domat rechnen, datt ech nach eng Kéier Paarter brénge wäert, oder vläit Shorts, zemools wéi d'Trainergalerie-Kaarten, datt wäert nach Shorts agebaut ginn, wou ech eng Minutt laang dann ëmmer esou dréch Kaarten iech weisen vum jeeweilegem Set. Ech si raus, meng Stëmm ass gläich fort. Mir soen nach eng Kéier Merci fir Ären Support. Grousse Merci un de Reservoir. Grousse Merci awer och un Dino, Lars, Mike a Luca, déi dat Ganzt hei mat mat supportet hunn, mat mat mer geschwat hunn oder Feeler heiansdo nach entdeckt beim ganze Projet. E puer Aen gesinn ebe méi wéi zwee. An awer denken ech, op der Lëtzebuerger Bühn vun de Gaming-Leit gëtt et sou eppes wéi dat hei. Leider Gottes net, nee et ass. Mir gesinn eis vläit emol eng Kéier an Ultra Briseur, fir et schonn dëst Joer net gepackt fir d'nächst Joer. Ech well dat da mol als Virsaz, datt en eng Kéier laanscht kënnt, wat nëmmen ass fir iech nozekucken a voilà. Pokémon lieft hei am Land duerch TL a mat TL an och duerch déi nei asbl, déi den Dino jo gegrënnt huet, Pokémon Lëtzebuerg misst se heeschen. Da wäert nach villes erliewen. Vläit net vu mir, mee vun den aneren. Ech wäert mech ebe méi spezialiséieren op eetheche Saachen a gudden Good Shit, wéi se heize gesot op englesch, streameren. Ich habe fertig, bal 20 Minutten, méi wéi 20 Minutten, eng Kéier ass och Schloss. Bis dann, SOS. Ech gi elo mat menge Kaarten nei spillen. Bis dann.